Үтүө күнүнэн уран толкуй бүгүҥҥү көрөөччүлэрэ биһиги дьэ бу бүгүн наһаа дьикти уонна астык киһини кытары кэпсэтээри, сэһэргэһээри, санаа атастаһаары, олоххо көрүүбүтүн үллэстээри олоробут. Туйаара историятын миэхэ биир дьүөгэм кэпсээбитэ. Кэпсээбитин кэнниттэн хайда эрэ киһи үксүгэр биһэх айыыбыт дии. Били биллэр дьон олоҕун интириэһиргиибит, сэҥээрэбит, сэргиибит, оо дьон оннук, маннык диэммитчэ ырытыһабыт дии. Онтон миэхэ арай бу дьүөгэм кэпсээтэ. Маннык Туйаара диэн кыыс баар, кини кини олоҕуттан диэммитчэ быһа тардыылары кэпсээтэ. Уонна хаама үһүрүнэ диэн манан диэтэ. кини тыаҕа олорор диэтэ. Тыаҕа олорор оны төрт оҕолоох мамочка диэтэ. Онно же хатта эрэ онтон маннык били ситимнэһэн, ситтэрэн, хабан ылан кипситии же сэһэргэһии бөҕөтө барда, күлүмнэттэ, ол онтон же туйаараны кытары начаас ыккардыгар билсе охсон бу бүгүҥҥү биэриибитин бу уран толкуйга аан маҥнай чэ бу мантан инньэ элбэхтэ бу рубрика диэххэ да бу киирии тахсара буолуо диэххэ бу маннык курдук туйаара курдук олоҕу бэйэлэрэ оройуттан тутан дьылҕа хаан ыйааҕынан сиэттэрэн сирдэтэн олоҕу олох үөһүгэр сылдьар үтүө-мааны кэрэ куолар далбар хотуттар саха мааны дьахтарын биир кэрэ уобараһа Туйаара кэлэн олорор биһиэхэ бүгүн. Туйаара үтүө күнүнэн. Үтүө күнүнэн. Бүгүн кэлбиккэр наһаа үөрэн, сэргээн, махтанан олорон дьэ сэһэргэһиибитин саҕалыахха. Антон саха киһитин сиэринэн бэйэҥ тускунан кыратык сырдатан ылара кимтэн кииннээххин, хантан хааннааххын, туох сүрүн дьарыктааххын дии туһунан сэһэргээн асара оттон баҥны бастатан туран маннык бу түгэн буола турарыгар үрдээн долгуйабын уонна кэлиэхпин баҕарбытым ыраатта дьигин этэ эн биэриилэргин көрөр этим оттон хайдар ону ханаа баар этэ наһаа чөйдүк холкутук кэпсэтээр кэпсэппит киһити кыһы кытта диэн ону били ханаабытын туолар дьэ куйаар истэр баһылаах хаттаар оннук тиийэн кэллим дии Уонна мин туспунан инник, бэйэм туспунан инник истэрим эмиэ интэриэһинэй. Дигэтэ оттон боростуой тыа киһитэ буоллаһам дии. Уонна бэйэм олох төрүт уус алдаммын. Ийэм уус алдан, аҕам уус алдан. Бэйэм отон төрдүм, отон туора киһи истэригэр сүрдээх уратытык иһиллэр диэххэ да. Түүлээх диэн ааттаах дойдуга оттон улааппытым кэрэ айылҕалаах уус алдан саамай түгэҕэ уонна бэйэбит истэрбитигэр олох били кэрэ ырыа буолан иһиллэр буоллаҕа билигин саһаран истэҕин аайы өссө уонна оччолоргуттан кыра дэриэбинэҕэ били олоробун диэн туох баар этэ барбыт киһи диэн. Тоҕо били үөс сиргэ тардыһаҕын буллаадьы, ымсыыраҕын буллаадьы. Билигинги өйбүнэн толкуйдаатахпына олох таҥара били туохтаабыт эбит диэги курдук. Уосна киһини таҥара таптыыр эбитэ. Аха уонна эйиэхэ хаамай үчүгэй биэрэр эбит. Ол иһин билигин били дойдум биэрбитэ наһаа элбэх кэрэ айылҕатынан аҥардас уонна дьоннорунан били түгэх буолан хадабытыы тыллабатаах иһин курдук эбит билиин санаатахпын онно билиин оттон кэргэним эмиэ уус алдан бэйдиҥэ диэн мэҥэни кытта граныссалаһар деревня баар уус алдан уонна мэҥэ уол онно баарбыт түөрт оҕолоохпут кэргэним физкультура учуутала жирков евгений григорьевич диэн Чөл олохтоох диэххэ да уоннаттан туоҕа ис туоҕа диэххэ да наар волейболча мээчик эккирэппит киһи диэн буолар буоллаа дии үйэтин тухары оннук мин бэйэм буллааныттан үөрэхпинэн саха тылын уонна литературатын учууталабын уонна били Тэрилтэлэргэ араас тэрилтэҕэ бартыгар үлэлээбитим дьигинэтэ муоста уһуйааччыттан саҕалаан. Тоҕо диэтэр мин кэтэхтэн үөрэммитим үһү. Кэтэхтэн үөрэммитим манна бу манна Тыгын Дархан диэн ресторан бар дьи. Ол онно мин муоста уһуйбутум, ол үөрэнэ сылдьабын. Билэбин ол иһин хара үлэ хайдаҕын. билэбин олох үчүгэйдик билэбин хэп уонна тон учуталлаабытым даҕаны үөрэхэйгэ тиэ халайааччы да быһыытынан сылдьыбытым уонна ол кэргэн тахсаммын дьэ ол бэйдигээҕэ кэлэммин үлэ оһох былаа дьэ кыра древнэҕэ ол иһин буоллаҕына детсадка сибэкки укутааччынан үлэҕэ киирбитим уонна ноль үрдэ биэс ситэ диэн этэ душтаатча бастаан онну курдук этэ онтон че кружок халаяччыта айылга эколог педагог тиэнен хагалаан бараммын че иитээччи буолбутум ол иитээччили иитээччи буолбуппар буоллаҕына оттон эмиэ үрдээх били тугунан диэбит курдук эн анал үөрэҕи аһуоххун диэн бу детсад эйгэтигэр үлэлээбэтэххин диэн сирэй-хара ханньыылаах иһинчи үлэҕэ ылыллыы буолбута утарылаһыы баар этэ наһаа күстээх ону буоллаҕына мин үлэ суох баҕайыаххыный кирдэҕим дьэ кирдэҕим дьэ уонна дьэ хаһан даҕаны били иитээччинэн үлэлээбэтэх буоламмын били бэйэбин көрдөнөн киирэн барбытым оччолорго били туох диэн баар этэ эн иитээччи быһыытынан бэйэн суоллаах-истээх ураты суоллаах-истээх буолуохтааххын диэн итэһэр ону чараастаан онон манан көрдөнө сатаан бараммын тоҕо эрэ олоҥхоҕо кэлэн иҥнибитим Ото тоҕо эрэ буолуо да, ЮНЕСКО били туоҕугар долгунугар оҕустараммын олох наһаа актуальнай тема буолан хаалбыта. Ханна даҕаны били улаханнык педагогика өттүнэн тыытыллыбатах игин тема буоллаҕа дии. Уонна бэйэм үөрэҕим даҕаны итиннэ барыта эмиэ һеп түбэһэн хаалбыта аны туран буллаҕына үөрэхпин бүтэрэрбэр биир однокурсницам бииргэ олорбуппут һеп эдьиий Хиветэ диэн ааттыыбын кини буоллаҕына олох олоҥхонон туоҕун хоруйбута дипломнайын онно миэхэ маннык бу олоҥхо хүтүтүүн игин энергетикатынан биэрэн кэспит эбит баһанаатахпына һеп ол иһин буоллаҕына хайдааран наһаа чүйдүк чэпчэкитик киирэн хаалбытым онно олоҥхойго тиийэ киирбитим уонна уонча оҕону ыламмын дьэ били күргүөмүнэн толорууга олоҥхо уһуйуутугар оройбунан умса түспүтүм мына наһаа сөбүлээбитим уонна ол олоҥхоҕо киирээппин кытта үлэм олох таххан хаалбыта просто били эн иитээччи буолбатаххын эн дипломун суох ин диэбиттэр эйин ханна да уох буола хаалбыта аха оло бииртэн биир хитиһии олох кутуллан тиийэн кэлэн испитэ оҕолорбун наһаа били туохтаан тураммын диэбиккэ дьэ сүрэҕим өрүкүйэн туран хараҕым уоттанан туран олох били утуйар да угун умнан киһи үлүһүйдэҕин оннук болорботто уонна оҕолорум били уларыйалларыттаан игин наһаа маннык үлүһүйэн туран үллээбитим үлэм олох республикаҕа бастыҥ биир опыт буолан хаалбыта вот инде гынан ол үлэбинэн били хата үлэм туоххайын суруллубута методичка баар э буолуҥха ассоциациялара били муннукка ханныкка ыганнар үлээн опытын хааллар диэннэр тохтаабыттара ол ол миэхэ наһаа үчүгэй ылаас тугу биэрэр носовой платок саҕа быкайкаан кинигэ опыт үллэстээһинэ буоллаҕа опыт үллэстээһинэ аха бу туохтарбар коллегаларбар диэн хэп онно олоҥхону уһуйуу оҕоҕо уһуйуу бу түөрт строкаалах хоһоону үөрэтии буолбатах көннөрө ырыаны үөрэтии буолбатах манна буоллаҕына эн били сүрэххинэн быаргынан барытынан хайыр күнү быһа уһуйаҕын оҕону уонна эн оҕо олоҥхо били туох диэн утаралаһар санаа барбыта кып-кыра оҕоҕо дьэ буоппуһун олоҥхону үөрэтэҕит оҕону хордооҥҥут иин диэн оччолорго оннук баар этэ һэ билин да баара буолуо аха онно буоллаҕына ону баара оҕо кини кэтэҕэр бу генетическэй өйдөбүл тутуох да баар баһылаах түргэн баайдыгаланаллар уонна били текстка инна адаптациялыыр буоллаан дии оҕоҕо сөптөөх гына оҥороҕун биэрэҕин уонна аркаай тыһыйа киллэрэҕин иһин барыта нөчө туспа методика уонна буоллаҕына били остуоруйа буолан түргэн баайдыгаланаллар бэйэм да соһуйан хаалабын этэ naa түргэнник өйдүүллэр этэ Онтон били сөҕөҕүн буол төрөппүттэр да сөҕөллөр уонна астаналлар ити наачча үлэлээбит бары бииргэ оччотооҕу ол уһуйааным халайааччыта Рима Петровна Черкашина диэн кини өйөөн убаан Осинан уонна коллективка бүтүннүү таххан хаалбыта ол кып-кыра кружогум онтон оскуолаҕа барбыта онтон нэһилиэккэ барбыта онтон дьоннук дуорааннаах паайта үлэлии сылдьыбытым Оннуттан манна даҕатан эттэххэ түгэнинэн туһанан этиэххэ ол биир эмиэ киэн туттум буоллаа дии ол уус алдан үөрэҕириитин историятыгар били профессиональный күрэх баар дии воспитатель года диэн ол онно аан бастакынан дьэ мин лауреат буолбутум онно уус алдантан ол аата буоллаҕа мин тугу этэ сатыыбыный киһи баҕардаҕына тугу баҕарар оҥорор. Бытта тугу баҕарар ситиһиэр эбит. Бэйэн сүрэххинэн эрэ үлэлиэххинэ үһүрүһэҕин халааһынан. Эн дипломмун онно улахан оруол ылбат. Ити Коркин эмиэ туохпат нучча тыл нучча тылай эбэлээхтик онно олох атын эйгэҕэ ити кэнчээри халаачыта парников эмиэн нуга кини анаан минээн оннук туга уох уонна тиэлээх сүрэх баҕатынан санаа күүһүнэн буолаҕа ди дьоттон бу оннук бэччилиилэхтик үлэлиһэртаан ди бу уһуйаан эйгэтигэр оҕо иитиитин үөрэҕириитин дьиҥинэн оттон бу олоҥхо билигин тахсан аҕай турар кэмэ буоллаҕа ди онон итинэн төһө баҕар эн оройуоҥҥа киирэн үлэлиэххин сөбөтө улууска киирэн отто бу куорат таамыгар республика таамыгар да араас тэрээһиннэргэ кыттан дьиҥинэн оттон төһө баҕар хайдарга кыах туох баар буоллаҕа дьэ площадка диэххэ да бэлэм бу олох оттон күн аайы олоҥхоттоо хаҥаттан хаҥаны төрөтөн иһэр буоллаан дьуона хас күн аайы утуйан турдаҕын аайы хаҥаттан хаҥа көрүү бу тылы ырыттыы ана хаҥаттан хаҥа оҕолор кэлэллэр дьиэти курдук айа тута үлэлии хамсыы сылдьан туох буолан хаалла? Кичик олон хоннук э. Та байхал дииллere мээнэ буолбатах уонна мин манна эмиэ диим баҕар олоҥхо биле туохтара истиэхтэрэ кимий бу диэхтэрэ да ону тон эдьийдэрбин биргэ үлээбиттербин билэбин баҕа буллаҕа дии гынан баран мин олоҥхону бартын билэбин диэбэппин били кырдьык хаҥартыы олох били ханнык эрэ муннугун арыйан иһэммин страницатын арыйан иһэммин тан дьылҕа хаан ыйааҕа диэн баар быһылаах онно чолорго оннук дии санаабатаҕым абытай татакай этэ ыалдьан хаалбытым оттон үлэлии сылдьаммын били ыалдьабын былаа диэһэн та Төбө ыарыытын киһи ааҕа да барбат буолла. Сис ыалдьара, тобук ыалдьара оннук маннык. Чох ондуруос хам тутарайын диэн аҕаллыбат тыыры буолла. Аайы тулуйа-тулуйа сылдьаан. Дэриэбинэ чүчүтэ хайдаҕай? То ийэ хайдаҕай? Үлэтэ, дьиэтэ. Өссө мин түбэлтэбэр үлэм бастакы миэстэ курдук этэ. Үлэбэр онно хороор хонор да этим. Бисsak. Оннук түгэннэр кытта баал буолааччылар. Ол сылдьан буоллаҕына, арай наһаа маннык бу билигин көрүҥүм курдук буотах били олохоон иһин баай этим. Хантан тупу кэлиэҕэй дэриэбинэҕэ? Хантан хайа үрэхпитинэн ол дьарыктаныахпытый дуу, хайыахпытый дуу? Онтон ыйаан иһин түһэрэ сатыыр этим гынан баран, били атаҕым хаамтарбаат буолан хаалбыта. сүрэҕим аалар оннум маннык били үрэҕирдиир киһиэхэ араас причина эмиэ көстөр дии онтон ону кырдьыам эбитэ буолуо ону билим иин үйэ тахха буолан хаалбыта үһэ уонна булан хаамай дьиктитэ диэн температурам тахсаачар буолбута ну то көннөрү бастаан тымныйын онну маннык дьиһанаабытым онтон булаҕына ааспат да ааспат онтон били климакстара дьэ кэллэ быһылаах иин диэн Онон арыт эдэр курдук бынан туран барыта эмиэ үчүгэй курдук. Онтон дьэ балаһаҕа көрдөрүнүүнү то хайыаххын то сааһыран эрдэҕин дьииин диэбит курдук уже возрастной ини диэн өйдөбүл этэллэр. Ону улаан эн дууһан сөбүлэспэт. Уже маннык ыарыһах буоллум дуо диэн. Вот. Онтуттан арааһынай түбэлтэлэр буолбуттара били чугас бииргэ төрөөбүт эдьиийим мин суулаабыта, иннээбитэ ол иһин былаана куттаммытым. Аһаа, бу маннык арай. Хаатар били аҕам өттүнэн эмиэ оннук билинэ следственнэй диэбит курдук иһэ. Били орто аастарыгар кэллилэр даҕаны олох оттон түһэллэр былаһа. Кыра эрдэхпиттэн быһанныкка улааттаҕым, көрөн улааттаҕым дии. Ол иһин буоллаҕына көрүнүөххэ наада эбит диэн. Чэ, уоссанан обследование бөҕө барбытым, аны була интернекка ааҕабын тоҕо температура тахсарый диэн онкология дииллэр. Причина. Быраастар мэнниктээбиттэрэ. Олен оттон хүрэм хайдыбыт онно. Били туох хайдах номнуо диэбит курдук да. Онно Куттаммытым оттон били бэйэм даана эмоциональнай омуннаа хаҕыс киһибин ол иһин арааһынай обследование бөҕө барбытым хата булбатахтара эмиэ билигин таҥара миигин таптыыччыбит курдук аһа булбатахтара гынан бараччы онну манна туруорбуттара аҕай уонна бара быраастар бары ырыаххын наада ыйааһыҥҥын түһэриэххин наада диэбиттэрэ ону били интернет кэлбитэ оруобун онно

көрбүтүн кэлэ турар дии хайдах эрэ ол тема аха тугу көрдөөбүтүн ол химбиит күстэн аха дии аха уну ол дьа кинилэр кэпсиир үчүгэй баайы ол тугара астарын олох буламмын тоҕо дьиэтэрмин оппуска кэмигэр олох үчүгэй болох суохтаахпын этэ хылым хоругум маннык булаайы уонна хата били аптека бырас эмпөҕөтүн анаабыттара олох буруоста а четыре тобустолор дип ону бастатан туран ону көрдүөхпүн дөрөҕ дьээбитин хаччым да хуоҕа оны бартан тылаһар

Икки тыһыынча уон аҕыс сыл хайыныгар уоппуска. Дьүһүдүөлээ киирэн бардым, дьэ хамсанан киирэн. Хамсаннаҕым айдым бір дурам тахаалар этэ. Онтон дьэ боруобалаан хөдүөлээтим, боруобалаан билисипиэт тэптим, хааман көрдүм, сүүрэн көрдүм, барда үчүгэй. Онтон биллэн турар били уларыйбыккын көрөннөр дьоннор да интэриэһиргииллэр, бөлүдьүөгэлэри инин тирэгиде хайылар этэрбэс араажыта тиэп кудук бэйэм даҕаны на кепсиирбин наһаа билир киһибин аха каты кииргиэхмин дэһэбейин диэ курдук былаани дьоҥҥо оттон үчүгэй бара баҕаран миэхэ үчүгэй эйэхэ мешөй буолуа диэн болар былаадьы оннук баран били хата бу эбии дохуот буоларга бэттээхин даҕана эбит диэн тоҕо дьиэтэр эбии дохуоту интэриэһиргиир этим эмиэ эн наар иэскэ олорор этибит кредит Батта кредит, төлөпүөн кредит, туох барда кредит. Билин даана дьон үксөннөх олорор батта Оннук те билигин холобур. Били этэргэ дылы кредитиң хуох буола алаата кредиккин хаппыккын аныгыскы кредит иннинээхи турка хаджаан курдук дэриэмнээх да биллэн турар өссө сытыы хоҕус буолуо дебутта де келер келбет хамнаска де биир киһи элбэхтик хамсанара да хоох курдук кибит да холобур эбии дохуот киллэринэргэ арыы ыарахан курдук эһим бит төһө даҕаны киэҥиттээҕэр онно ол интириэһиргээн испитим үөрэтэн киирэн барбытым эмиэ ол били туох өттүн бизнес өттүн үөрэтэн киирэн барбытым уонна тоҕо өттө мин манан дьарыктан олортахпын ийэбин аны болаан хабыс саҥа курдук холобур хонуҥ курдук манна били республикаҕа улаханнык тархамматах эйин диэбит курдук ойон ол өттүнэн эмиэ быгатнай эбит барыстаах эбит диэмин че ол өттүгэр толкуйдаан киирэн барбытым буоллаҕа дии ити эбии дохуокка киирдэххэ буоллаҕына уоппускаҕа бардахпына осина мин наар эбии дохуот көдьүүр этим ону дэриэбинэҕэ туох үлэтэ көстүөҕэй бэҕэһээ эн баспытааталгын хассыҥҥыттан дьэ ол кыһыны быһа кэпсэтэҥҥин били ахараанньык холбуйааччытаҕын онтуйгун онтуйун били туох киһиэхэ бэриллэр ол даҕаны штат Ага, били көмөлөһөр иһин активнай ин эрэ киһиэхэ дьиэби куда заслужить наада диэн нууччалыы эттэххэ ол туһугар эмиэ дьыл кыһыны быһа да кыһыны быһа билээ омсу төннө тиһи барыта холбонор буллаа дьэ онно ол иһин булааны дьэ ол охранник үлэтиттигэр тиксэргэр үөрүүм өссө кредиттэрин олох ыга тураллар аны били күһүҥкү школьный базар диэн барбыт да диэт оҕолор айыылэргэ аҕаларгаттан онно эмиэ ордоронуоххун наада аны кып-кыра уоппускан хаччытын бартын бараан кэбиһэҕин били финансовая неграмотность диэн эмиэ кыайан халайымбаккын эбит өйдөөбөккүн эбит оторох дьоннор наһаа чүйдүк кып-кыра хаччыларына сыасым кулу тутаннар олороллор эһэр миэхэ онну хатаммат этэ тоҕо эрэ Наһаа аннык билетуоҕум хоох улааппыппын эбит. Билбэлээбит охсуна финансовай грамотный стены. Үөрэппэтэхтэр дьонум. Дэлэйгэ улааппытым мен охсуйанаммин. Атаах оҕо этим. Ол иһин бу оҕол охсуута буолуон сөптүк. Онтон буллаҕына оннооҕор дьоҥҥо муоста кырааскалыыр этибит. Аһа. Үлэ оһох. Муоста кырааскалыыр этибит, канапака охсор этибит. Наһаа ыарахан үлэ эбит. Оны билбэккин даҕаны лишь бы хаччары төлөөтүннэр диэбит курдук. Ити айын опускан кэмигэр. Ити айын опускан кэмигэр. Ожа анда быыбар били быыбар кэллээн ол били хулустаах жаһантыгар диэбит курдук хаҥалаан элэх киһинэ гитация хараллар буолбатта. Чи арычча. Онна ме мені болан баран олох били на совесть үлэлэхтээххин диэбит курдук. Түүннөрү күннэри олох били тылгын эле тылгын туора бараан бараҥы түүннөрү күн үстүлэ агитация Болох административный били олох миигине олох ууллан түһэх курдук омуннуруу миэнэ буолан бар айы онно миэ кыратык хатчы бэсселлээриин баттажык кайдахтарына айын диэбит курдук оннук олорбутум онтон булааны убанча халы баһаннук олорбут эппинче уонта такка хал болуо ол тухары иэс күүс көҕүрээбэт ол тухары иэс күүс көҕүрээбэт хата элбээн иһэр курдук оннук этэгитчик аны туран булаана оннооҕор та билиэн даҕаны үксүгэр оннуга Аскын иэс ылан олороон. Кып-кыра маҕаһыыннар баалар дии дэриэбинэҕэ кыра продуктовай маҕаһыыннар. Оттон билигин махталбын тиэрдэбин биллэн турар. Аһа, абыраан аҕаны олороллор дьон бөҕөнү. Гынан баран биһиги бэйэбит киирэн биэрэр буолабыт дии. Маҕаһыын аайы тэтэрээт баар, иэс тэтэрээт. Аһа, ол дьэ иэс тэтэрээтинэн аһаан олордохпут. Бэйэн онно анал страницалааххын. Онно миэстэ суох буолуор диэри суруйталаҕын, ылаҕын. Ааһа. Сороҕор туох ийэҥ буолар оннооҕор били атыылыыр киһи настроениетыттан эмиэ тутулуктаах буолар. Эн төһө элбэх астаах тахсарын иһин оннук. Сирэй-харах манааһына сирэй-харах манааһына син уобастаах буолаҥын били хайыыр буолла эмиэ иэс көдьүүргүн туһан баайа олох наһаа унизительнай состояние Аны былаана үс маҕаһыын бар, аны тактикалааххын туспа бэйэн. Дэриэбинэ дьоно бэйэлэрин иһин биир хайыла бэйэлэрин маны көрүөхтэрэ дьаһаныгын сөп. Били наһаа элбэх иэстээх маҕаһыыҥҥа атаҕын барбат буолаалар. Арыгычча били иэһин кыра маҕаһыыныгар онно дьэ тиийэҥин хайыгын уонна аванса хамнас кэлбит күнүгэр дьэ дорҕоонноох оҕустук дорооболоҥҥун үөрэн көтөн киирэн иэскин төрүүгүн барытын тоттороҕун онтон эмиэ хаҥаттаан бараҕын дьиэбит курдук оннук олорбуппут онтон да буолуо уонна били стресскэ сылдьар эбит буоллаҕа наар тиийбэт Нааркай, аны была оҕолоргор эмиэ үчүгэйи баҕараҕын булаайы ханна көрө. Били мин бэйэм дэлэйдик улааппыт буоламмын, оҕолорбор оннугу биэрбэппиттэн хайдах эрэ хайыр этим. Ханаархыыр этим. Аа, били үчүгэй баалааҕар даарыйын бааллабыт да дии, онтон ин матарарбыттан хайдах эрэ хайыр этим. Онно кутуох буоллаҕа дебатта киһи хадere хайыр ди оҕо ордугу биэрәтигин ди бэйэм холобур үксүртэн ийэ киһи харда баар болуо ди хас битиияга бу мин бэйэм хиэбэккэбин оҕобар биэрис ди курдук эбэтэр чэ мин бэйэм бу эргэ төлүппүөнүнэн һыддьан эриэ онну оҕобор кредит тагына иэс тагына ылан тураммын оҕом баҕатын толоруом ди оннук киэттэн бу ыгыллаан түүрүллээн да туран оҕотугар ордуку оҥураатыыр тим таһылабар тим ордукуттун билигин интернет үйэтигэр диэххэ буоллаҕа дии хайдах баарынан оҕо көрөрө билэрэ элбэҕэ баҕарара ымсыырара арааһа аны онно хамнас тиийбэтэ киһи төһө даҕаны били Хуох билигин ылбаппыт диэбитин иһин искэр олох араас туох барыта барар дьэ маннык процесс бөҕөтө барар дьэ туох гынаары диэбит курдук да киһи бэйэтин бэйэтэ быһа сиэн эрэ төһөлөөх төрөппүккэ баара буолуой оннук аһа били тас өттүттэн көрдөҕүм иһитиһиилээх баайдый олох дьэ били Туяра Ивановна диэн дьол туох аатын дорҕоонноохтук ааттанар үбүн хаччымалаан бэйэн дьиар кэлэнгин ол дорҕоонноох аатын туохтаҕына улахан үбэ хаччын аҕалбат диэбит курдук дии уонна иһин биир холобур аныгы үйэҕэ биир үп хачча иһин биир наада билигин ол бирдэ үйэҕэ туох диэн установка барбатта хаччы диэн куһаҕан диэн билэһэбиэскэй туохпут баар баар аха ону итэҕэс быһаҕас олорор диэн олох истириэс Онтон даҕаны киһи сылдьар эбитэ. Бэйэҥ да билбэккинэ олох били күүрэн бараһын гын сылдьар эбиккин хайдах эрэ били хүннүн наар кыбыскытаанах иһин диэбит курдук ханнын наар маннык кыбыскытаанах сылдьар эбиккин онтон эн олоххуттан үөрбэккин даҕаны бүгүн тугу аһыыбыт диэн тас туохунан Ситиилээх үчүгэй баа ыалдар диэн көстөҕүн уонна иһигэр киирдэх ханнык проблемаҕа олорбут кумаардынан баһырдьаҕын буоллаҕа. Аны ыалдьан киирэн бардын, хайдах-хайдах эйдээбит курдук, туох туох даҕаны чэ маннык бэйэн баҕа санаан диэн олох даҕаны онно ааҕыллыбат даҕаны умнан кээһэҕин эбит. Баҕа санаан туһунан саныаххын да баҕарбаккын. Онтон бу кэнники бу бу дойдуга кэлэн баран Академия успех вместе диэҥҥэ кэлэн бараммын китиилээх баайы туох дьоннору кытта сылдьаҕын буоллаҕа дии били аһаҕас үөрэ адьдьаар бары дьолломмуттар бары доруобай буолбуттар дьэ сыал-сорук тиийлилэр онон онно наставниктаахпыт салайааччыбыт буоллаҕа дии кини биһигини ити дьоллоох олох итиһиилээх олох били туохтарыгар уһуйан киирэн бардаҕа дии Аһа, ол онно кэлэн бараҥҥа да ол дьэ баҕаһынаахыт тугу иэгин диэн толкуйдуу сатыын туох да баҕаһынаам суох курдук арай кредиттэн эрэ тахсыбыт киһиэм курдук да аһа ону эрэ баҕаһынаалаах курдук кунаһа онтон бэлиэ маннык толкуйдаан киирэн бардаҕына искэр алдьархай толкуй баа барар бала дьон курдук аһаатар путешествияҕа барбыт киһи диэн онтон санаабытым оҕо хаччаҥҥын эн наһаа баҕарбыт эбиккин аны ону били маннык саныыркын куттанаҕын туолбатыттан биирдэ була маннык түгэн буолла эб онно даҕатан эттэххэ диэбиккэ диэри москваҕа барыахха сөп буолла мин буоллаҕына оҕо санаам оттон били оҕо эрдэҕинээҕи баҕа санаам эбит новогоднее москва тоҕо эрэ эб онно буоллаҕына дьоммор эттим оттон ити уһуйааҥҥа үлэлии сылдьар кэмим дуу уһуйааҥҥа үлэлии сылдьар кэмим оннук ыҥырдылар хайыахха били барыахха диилэр былаадьы онно чэн эмиэ тоохаччыны бараан эмиэ кредит киирэҕин дуу кинилэр өттүлэриттэн эмиэ били кредит тиэмэтэ буллаҕа дии ол миигин ол тутан хаайан буотах буоллаҕа дии. Эмиэ дэһэбэ этэр курдук. Эмиэ дэһэбэ этэрдэр буоллаҕа дии, били дьиҥнээх тухти проблемалаах эрээригин өссө бии проблема оҥостоорубун дуу диэн буолар буоллаҕа дии. Ол эн кредит баран күүлэйдээбитин ыал олоҕор эмиэ туох буолар буоллаҕа дии. Эмиэ иэскэ киирии буолар буоллаҕа дии. Ол иһин онтон тута сатааннар эппиттэрэ миэхэ били өһүргэс онорг өһүргэспин этэ буоллаҕа дии. Оо, ол өһүргэммитим баара, хомойбутум даҕаны. Аһа, уонна били мин бу не заслужила, что ли, диэн. Дьон барыта били инстаграм мин үйэтэ кэлбитэ. Коллегаларын доҕотторун үчүгэй баайытык онно баран пальманныгар сыталлар, маҕан кумахха хаамаллар диэбит, мороҕо үтүөрүү сылдьаллар. Миэхэ буолаайа оннук суох. хайдах эрэ кыһылаах эмиэ даҕаны үлэбэҕин үлэлиир курдуккун игин эмиэ даҕаны хайдах эрэ туох да куһаҕан имигин оҥорбот иин курдуккун игин аны үлэҕэр дьигинэн проездтаах былаан дьэ икки сылга биирдэ да төлөнөр буолар иһин баар былаа дьэ туһаныахха сөп былаа дьэ иһин холобур арый манык тардына оҕустаҕына били бюджеттаах киһи сыдьан кэлиэн сөптүбүт холобур бу Москваҕа да диэххэ да дойду киинигэр даҕаны диэххэ. Ону олаана туох диэн эмиэ бедлай мышление. Кредиттэрбиттэн таҕыстахпына биирдэ хайыаҕым диэн барыаҕым дьэ барыам да барыам диэн ааһа аныгын уонна буоллаҕына били суобаһын оонньуур хин биир кредиттэх дьаҥын хайдах эмиэ оннооҕор остолобуойга киирэн аһыахпын суобаһым оонньооччу не то что там ресторанын маннык ол кэриэтин лучше туоратыны хайыам оҕобор таҥас ылыам иин диэбит курдук оннук олорбутум онтон былаан ол ыалдьаммын ол ол академия успех вместе диэн дойдуга кэлэбин дьэ доҕоор онтон дьэ буолан хаалан турбата да событие бөҕөтө үөйбэтэх ахтыбатах ахтыыт Күһүн буолла, бу дьэ тренин буолар диэн буолла Иркутскайга диэн. Онуоха туран буоллаҕына дьэ мин наһаа ымсыырдым онно барыахпын. Тоҕо диэтэр онно аршааҥҥа ытдьыахпыт, Байкалга ытдьыахпыт иһин диэтилэр. Аһа, мин онно наһаа ымсыырдым эһэм. Били барыахпын наада, оччо трениҥҥэ өссө улаханнык наадыйбат да курдук. Чэ баран таарыччы баран истиэм, турист быһыытынан барар шанс көһүннэ. Олох били туохтаан тураммын дьэ Тохтаатым уже ну дополнительно били эбии дохуоттаах иһин курдук буоллаам дии арыычча кыра да буолла кырардык хаччылаах курдук буолла били ол туохпунан продукциябынан аха ол иһин смело дьэ билиэт ыламмын онно бараары ырыттахпын арай доҕоор туох буолла тэрилтэбитигэр халайааччыбытын атын туохха дуоһунаска диэн аха иччэ бардылар биир киһи арай били олох ырааскалаага этиҥэппит курдук биһи айманыыбыт түстүбүт онтон чаас аҥарын иһигэр олох били үөһэ аппарааттан эрийдилэр уонна туйаара ивановна дьиэни кытта оттон эрэйдиҥ ини диэн буолла аһа хассын кэл диэн буолла үрүмдьүйэҕэ Олоҥхоҕо киирдилэр. Улуус баһылыга эрийдэ. Тун сөп диэн буолла. Сөп диэн буолла. Онтон ол иннинэ эмиэ предлагай этэ сылдьыбыта бииртэриттэҕэ эмиэ Бороҕоҥҥо кэлиҥҥин халайааччылыаҥ этэ диэн. Онно аккаастаабытым эмиэ. Дьиэ-уот суох, оҕолорбун ханна бардын айка диэммин аккаастаабытым. Быһыыгаттан бэйэм дэриэбинэбэр бэйэм үлэлээбит дьыссааппар били олохтоох баар куппунан-сүрбүнэн, дууһабынан, үрэхпинэн, быарбынан үлэлээбит оттон тэрилтэбэр үлэлиир инибин диэн. Аһа, уонна дипломнаахпын иһин ромнуннук преподготовка барбытым иһин. Онон буоллаҕына дьэ били хамнаһым үрдүө эгин дьэ киһи үөрэр балаадьа. Аһа. үлэлиир инибин диэн уонна туһаамай биир туоҕум үөрбүтүм диэн туох этэ олоҥхоҕо проектаах этим олоҥхо аартыгар диэн олоҥхо били физкультураҕа уус-уран тыл сайыннарыыга оҕону туохха психологияҕа киллэриэх барытыгар киллэриэххэ сөп олоҥхо дьонто барытыгар баар буоллаҕа дии логопедияҕа киллэриэххэ сөп ойуулуур дьүһүннүүр искусствоҕа киллэриэххэ сөп онтон хыйа били предметтэргэ киллэриэххэ сөп ахсааҥҥа киҥҥэ дии ол иһин оннук улахан проект ылыммыппыт бу институт национальных школ кытта били наука өттүгэр тирэҕирэн үлэлээн испиппит ол проекпын дьолоххо киллэрэрбэр олох дьэ бэйэм баһалаан көһүлээн диэм курдук үөрэн көтөн олох аха өссө били омуннаах ханаабар наһаа туохтук туох детсад туттарыам хаҥа олох тутааҕыттан хаҕалаан оһуордаах буолуо олоҥхо педагогикатыгар бастыҥ үлэлээх уһуйаан буолуо ин диэн сэтинник ханаалаах олох просто астыммытым аҕай аха үөрбүтүм аҕай уонна буллаҕына арай улуус баһылыгын кытта үөрэх правительственнай начальнигын кытта кэпсэтии буолла аха уонна буллаҕына Төбүлэҥмин ото биэрдим уонна тоҕо эрэ такаар турдахпын арай Алексей Васильевич эттэ, бу кэпсэтиини олох кимиэхэ да иһитиннэримэ диэтэ. Кимиэхэ да эппэккин диэтэ. Наа дьиктиргии иһиттим аа хөп диэтим хөп тойон туох дьиэбитинэн буллаат уонна оннук чэ кэллим десаппар буоллаҕа дии кэллим уонна олох били ыҥырыа уйатын тоҕо таппыт курдук буоллаҕа дии олох эмискэ

Дьэ мин үөрэ-көтө тоннуну кырыттым уонна били кимиэхэ да эппэтим наһаа эрэйдээтэ миигин һэп да. Били бииргэ үлэлээбит дьоннорун игин буоллаҕа дии дьүөгэлэрин игин буоллаҕа дии. Аһа ону коллективка кэпсээн туох бөҕөтө? Таайыы бөҕөтө да буоллаҕа. Мин була билэ-билэбин олаа эппэппин игин да хардара хардара ол били албынныыр дьор курдук. куһаан ханаа киирдимиэхэ аха онтон олох көтөөрү тураммын биир хаамый отон настаамньыгым диибин хэп кини били уһуйааччы быһыытынан олоҥхоҕо уһуйааччы быһыытын биэхэ улахан элбэҕи билбит киһи бар ол киниэхэ эттим уонна понеделька планеркаҕа этээр диэн буолла эп иннэ диэн бараммын дьэ үөрэ көтө иркутскайбар көтөн хааллым байкааллаатыбыт аршаннаатыбыт аршаҥҥа тиийэн мин олох ити айылхатын наһаа билээтим Хайа эбит олох вторая били то Швейцария диэбит курдук эбит сет олох били ыппыраас салгын бирээмэ тыаһыыр ыппыраас салгын бу хайата халлаанар ааһа ууларар ааһа мастара отторо үчүгэйэ олобуруос тастынным аҕай Ол сылдьаммын арай понедельник буолбут эбит, бэрай бу барба планерка күнэ эбит. Туох дьэ телепиэммин ыллым. Дьэ доҕоор, аһаа, переворот буолбут онно. Батсаап оргуйбут. Аһаа, аһаа, дьэ уру хадьык кэллэ аһаа, туора били ол холбуйааччынан хаалбыт кыыс буолуон баҕарбыт. Ааһа дьэ оннонноолоох. Туора хурук хуруйбуттар, дьэ илии баттаабыттар, ол хуруктарын дьэ ыыппыттар да ыыппатахтар. Короче, утарар буолбуттар. Эн туруоххун баҕарбатахтар. Баҕарбатахтар. Мин наһаа ойдум ээ. Хайдах хайдаҕай дии санаабытым кырдьык. Үөрүөхтэрэ дии санаабытым олох, акаары эппин. Оннук инник буолуо, балаһыанньа буолуо диэн олох ханан да толкуйдаабатахам. Оннук китэ ханаара суох этэ буолаа дьи. Омук сурук суруйуллуо, хайаныллыа Онтон туран балаана сразу бастаан били десаппын санаатым иһин биирһэп быйыл юбилейдаах аһылбыт онон буоллаҕына итинник оннук-маннык соруктаах биликтээх дьоҥҥо били өйөөбөттөр үөһэттэн хайдах гынан эбии үп-харчы көрдьүөхпүтүй юбилейбитин чөлүдүк тэрийэхпитин наада ин диэммин оннук маннык фруктаныман тиийдэхпинэ кэпсэтиэхпит сирэйирэй утары харахха көрөн олорон диэн били ону хин биир ол фруктарын хин биир ыттылар хаyaатылар олох били көхсүбэр туох он алта быһах кэлэн түспүт курдук этэ били үөрүү уккан ыгырайчыбытым ханна да хуппалаалла тохсакаабил ыарахан буолла короче долгуйам наҕайа биччи билиин даҕаны оннук бу үрдээх киһи олоҕор эмиэ биир улахан туохпу суолталаах түгэн буоллаҕа дии бу айа тута үлэлии хамсыы уһаанын ыллара сылдьыбыт эргиттэн маннык таҥнары диэн болар буоллаҕа биир хайда эрэ ааһар ини чэйин диэ бэйэҕин оскутнаһа дыгын онно иһин биир эс хайдах эйин диэн Дьэ ол үөрэ эмоциональнай баай били үрдүк таһымҥа сылдьыбытын олох били аллараа үчүгэй да баран түспэтин да диэбит курдук ээ ыаралаах баайдык. Аны нааraa сылдьаҕын. Аһаа онтон дьэ ол аршаннаатыбыт, хайаатыбыт дьэ курортаатыбыт уонна ол тренердэригэр тиийдибит

Дьэ били үс күннээх-түүннээх олоҥхо манна баар эбит эбитэ. Күһэ сырдаттык кээҥҥэ дылы элбэх элбэҕи кэпсиир да кэпсиир, кэпсиир да кэпсиир эн булаана. То хороҕон ылынаҕын, хороҕон өйдүүн уонна тиийбитим арай наһаа дьоллоох дьоннор барыта үөрэ сылдьар дьоннор. Арай энергетиката олоҕотун, долгуна олоҕотун. Арай ол олордохпуна элбэх кэпсээним быыһыгар арай чуо миэхэ этэр курдук били. Наһаа бас сүүһүнэн киһи ортотугар арай миэхэ этэр курдук Тон хахалыы этиэҕим хайдах бэйэм өйдөөбүппүнэн. Эйигин бу таҥара таптыыр буоллаҕына, эн сөптөөх олоҕунан олорбот буоллаххына, эн олоххун ырытыаххын баҕарар буоллаххына, олоххор арааһынай быһыы-майгы буолуон сөп, үөйбэтэх ахтыбатах өттүгүттэн диэн. Уонна дьэ дьылҕа знаки судьбы оннук диэн баар диэтэ. Ону эн өйдөөн көрө өйдөө өйдүөххүн наада уонна ону ырытан ырыҥалаан бэйэ туһатыгар туһаныаххын наада диэтэ миэхэ эппит курдук буолла олох мин ох чөрөс гына түстүм һэ хайда хайдаҕай диим аны буоллаҕына бэйэтэ кини туох баайы маннык урукку хэбиэскэй игин киинэлэри ырыалары игин наһаа өһө билир киһи ону били уһун уһун тренинг буолаа дьэ ону перерывка били хайыр хэбиэскэй ырыалар холбуур ону туран буоллаҕына эрэ команда молодости нашей диэн ырыа барбыта команда молодости нашей ити ырыа буоллаҕына бары ойон тураннар үөрэллэр көтөллөр аҕай үҥкүрүүбүт хайыыбыт сен ол быһыгар син уопсай долгунга олохсор былаан дии дьэ онтон ол перерыв буолла таайатахан турдум манна

Онну маны аһаҕас этэ хуох, онну маны айылҕата хуох инкиһин булла, бүтэй инкиһин булла. Арай ол маннык толкуйдаан көрдүм. Чэ ол тэрилтэбэр хаалыым, мин ол проекпын үлэҕэ киллэриэхпин наада. Оннуттан били дуоһунаска олордохпуна хамнаһым үрдүө дии, кредит иин төлүүрбэр быдан чэпчэки буолуо дии. Аны оҕом төлөбүрдээх үөрэххэ үөрэнэ сылдьар. Финансовай өттүнэн үчүгэй баай курдук. Онтон дьэ ол ити кэнниттэн мин хайдах үлэлиибиний диэн. толкуйдуулмала. Инник утары барбыт дьону кытта ол проегым киириэрэ кииримиэрэ. Аны олоҥхо диэн мээнэ буолбатаҕа. Аһа, күннүрү ол быстах проект буолбатах. Көрөрүм наһаа киэҥ буоллаҕа дии. Көрбүтүм киэҥ этэ. Ону итинник дьону кытта хайдах олонтуйум олоххо киириэҕэй диэн. Эбэтэр бу диэн толкуйдаатым. Эбэтэр бу дьоллоох дьону кытта хаалыым диэн Гынан баран кинилэр туохтарын үчүгэйдик билбэппин. Ти үрдүнэн өйдүүгүн хайдах? Гынан баран табыллыбын эрэ табыллыбыгым эрэ туох эрэ оһох эрэ диэби курдук буолаа дии. Өй сүрэх мөккүөрэ буоллаҕа Өй сүрэх мөккүөрэ буолла дьэ олох. Ол туран эрэҥҥин. Аһаа. Барыта ити кыл түгэнигэр буоллаҕа дии. Аһаа. Ону дьэ хартыынабар туох кэлбитэ буолуой дьэ. Дьэ бу тэрилтэбэр хааллахпына аа туох дэриэбинэ туалета көстөн кэллэ олох. Туох баар били кавычка иһигэр кэрэтин кытта көстөн кэллэ. Онтон бу дьоллоох дьону кытта хааллахпына диэн, дьэ ол били аршааҥҥа таптаабыт хайам көстөн кэллэ. Ол ол хыппырдык халлаан күн таххан эрэр, ол хайа үрдүгэр хаар игин барта олох көстөн кэллэ. Онутун туу талбытым буолуй туалетта талыам да. Гынан баран даайын биир куттанабын. дьонум туох диэхтэрэй, дьон туох диэҕэй диэн баар батта. Баар бөҕө булбааччы. Уонна бачча кэлбит түгэни туохха эрэ атастаһаммын баран эрэбин диэн. Аһа. Аны кыра дэриэбинэҕэ холобур киһи үлэттэн ытырык тутуһар буоллаҕыҥ дьэ. Ханна баран хаалыккыный? Бюджет үлэтэ, кэлэ турар хамнас, төһө туттун баһатаҕа билиннэр да. аны тугу гыныаххыный аны үс айдааннаахтык баран эрэҕин олоор ыҥырыы айатын тоҕо тарта тоҕо тарда дьэ тоҕо таттыбыт ээ үчүгэйдик туох буолла самое главное харааза кэргэммин санаатаҕым дьэ кини туох дьиэҕэй диэн тоҕо дьиэтэр мин бэйэм наһаа патриархальнай баайа дьиэ кэргэҥҥэ улааппытым папам этэринэн барда папа барытын быһаарар этэ аҕабыт быһаарар этэ бэйэм улаатна олох папа оҕото буллаҕым дьэ ол иһин били эр киһи этиитэ били аҕа баһылык этиитэ иһин биир бастакы очеркка турар буоллаҕа дьэ төһө даҕаны кини оннук буолбатаҕын да иннигэр баҕарда гынан баран иһин биир оннук били образка сылдьаҕын буллаҕа дии кинини оннук көрөҕүн иһин биир Ол иһин хаамай онтон куттаммытым. Кэргэним туох дьиэҕэй диэммин. Аһаа, уонна дьэ айаннаан тиийдим. Биэрэккэ Бэстээххэ миигин көрүстэ. Аты көрөн бараммын киһибин көрбөммүн, конечно, хараҕым уута миэхин биир барда. Бэйэҕэ көрөр гурдук хараҕым уута чупчугас ээ. Уонна таккаммыт чайдыы олороммут этэбин буолла. Да мин ити үлэлээбэт эбиппин диэтим. Үлэлээбэппин, уурайабын диэтим.

Оччолорго олох истириэситэ страшный. Онтон дьэ тиийдим уонна ол баһылыкпар тиэмэн эттим. Олох түлүпүөнүн иэм буолбакка олох бэйэм хааман тиийэн эттим. Аха, ол быйаһы дьонтон махтанан тураммын аккаастанабын диэммин. Үөрэх управлениетыгар эмиэ тиийэн эттим. Үөрэх управлениетыгар тиийэр бэрт буоллаҕына бүтэһиккэ диэри маннык диэн эрэл санаалаах этим барахсан. Бары илии баттаабатахтара буолуо диэммин. Онон начальник этте, тубар илии баттаабыттар диэт. Онно үһүс бырыһыан. Аһа. Инник тиэтэ ол хуругу көрбөтөҕүм эрээри. Инник тиэтэ. Аһа. Онно ол батара киирбит быһахтар өссө күүскэ киирдилэр диэбит курдук. Аһа. Онтон хайаатым дьиэбэр кэллим уонна дьэ ол хайабыланньабын биэриэхтээх күнүм буолла уталыппаккын буоллаҕа дии ханна соһуйдаххыный түргэн үлүгэрдик барыта ол күнү мунна онтон дьэ тэрилтэбэр тиийдим уонна дьиэм курдук буоллаҕа дии олох бу утары эн уруһуйдаппыт хартыынам көрсөр барыта иһин илиигин иһинэн ааспыт туох буоллаҕа дии хас биирдии килиэккэҕинэн даҕаны диэххэ да сөбүлээн били үлэлээбит диэн буоллаҕа дии айбыт туппут оҥорбут эҥкиҥ буоллаҕа дии бэйэҥ олох наһаа толкуйдум олох санаабар сүрэҕим тыаһан киһи барта истэр курдук оннук долгуйдум эб оннуттан наһаа эрбин ылынаммын оту били американскай киинэ курдук хайабыланиам биэрдим трудовойум туолуор диэри кэтэһэн олордум хаҥарбаппын онтон трудовойбун ыллым киниискэбин ыллым онуоһугу кайкаам муннуктаах этим былай методист буолан үлэлии олорор онуоһу баайбын дуолбун кинигэбин оннукпун манныкпын ыллым уонна саамай күндүм диэн ол олоҥхобор ылбыт наҕараадаларым кубоктарым чоһуругум бичигим Туйбу хомуйан бараммын били американский киилэ курдук дьаакка угалларбыт да. Онну уган бараммын арай таажы таастым ааммын аптымып. Арай доҕоор, били дьау комсомолум ырыата. Бүтүннүү улуссаны биир гына тыаһыай турар эбит. Команда, молодости наши диэн эп. Антат, хайтаара наһаа үөрдүм. Дьэ ол знак судьбы диэн буолла баһылаах диэн мин укускайан хаалымхайдар чэпчээтип уонна маннык олох олох олбуордары маннык хасиет ыаллыы туралла диэбит курдук ол маҕаһыын баар онну тиийэммин дьэ тууламныы диэммин дьэ көрө турдахпына арай туора хараҕым маннык маннык үрдүктээх маҕан дьааһыкка иҥнэ түстэһэп кэнсиэрбэ да туохту көрдүм манна буоллааны арай ол дьаһакка ойуулаах эбитим ону өйдөөн көрбүтүм ол хайа ойуулаах хайа ойуулаах ол хаар ойуулаах билигин маннык бэргэһэлээх буолаллыбыта дии күн таххан эрэр ойуулаах чэ баҕар буоллун ээлатта да оннук ойуу дьиэ ханна баҕар ойууллар батта хааман дьиктитэ диэн ол аршан диэн үрдүгэр маннык хуруктаах сыыһа көрөбүн дуу диэбинэ Хата-хата айын. Эн аҕай хонуктааҕыта онтон эргиллэн кэллэҕиҥ дии. Хаста даҕаны көрдүм. Хымыйанан көрөн баһалаах чэммин. Кыддык аршаан дьон уруктаах. Дьэ туран, били кыддык били дьылҕа бэлиэтэ курдук олох. Просто хайдах эрэ буоллум олох. Үөрдүм. Боскуйан хааллым, үөрдүм уонна дьэ онтон ото ити икки тыһыынча уон аҕыс сыл күһүнүттэн олох били э ол күн комсомол күн эбит ровно э уонна били этэбин аны билигин ханым ту комсомол туһунан сүүһүнэн ырыа баар буоллаа дии ровно ол ырыа тыыһы турар онтон ол маҕаһыыҥҥа киирэбин мүнүүтэ буолбутум да буолуо буолуо дии киирээппи кытта ол аршанием ол били көрбүт хартыынам оннук оннук сылдьабын ол ол онно ол күн күһүҥҥү күнүттэн олоҕуҥ биир саҥа кэрчигэр үктэннээҥҥи унаһам отун дьэ кыратык эргиллэн кото тоонтук кымыттара буолуо дии саныыгыный тоҕо бу уон алта киһи утары барбыттара буолуой Дианыгыны билиҥҥи туруккун онтох диэн аха оо дьэ өһүргэспит оччо буоллаҕа дии били өһүргэспин ньимаан эппитим дии ити өһүргэнии диэн уссэнан били киһиэхэ оннооҕор эбигэҕиттэн кэлэр быһыы майгы били хомойуу туох эрэ били эйигин туораппыттара дуу, оҕуһартаххына туох эрэ баа үүт хаалларбыттара гин ити олохсуйан хаалар эбит. Онон туйын мэһэй буолар эбит. Ити билиҥҥи күммүнэн онон толкуйдуубун. Оччолорго олох наһаа ынырыктык хомойбутум уонна уоссайынан даҕаны тоҕо оннук гыммыттарын туох дьиэххэ өһөбөбүт уолутун бэйэм версиябынан баҕар ол бу түөсэ дьэ ол хотун баллаана хайпара олоҥхо буолуохпут диэн түүннэри күннэри дэлиэхпит диэн буолуо баҕар Баҕар буллаҕын оттон ол били ийэҕэ хаалбыт кыыс наһаа буолуон баҕарбыта буолуот да кини сирэйин хараҕын эмиэ көрөн олордохторо дии мин суохпуна оттон буолбут дьыала буоллаҕа дии оннуттан онно эмиэ туох диэн барбыт да былаат сибээс холбоммута буолуо диэн отто ити мен бэйэм версияларым эп ол кыы билигин эмиттэн эмиэ өйдүүбүн эмиэ кини эмиэ ийэ буоллаҕа дии кини эмиэ оннукка эмиэ баҕарар буоллаҕа дии вот да үрдүк хамнаска дуоһунаска баҕарар буоллаҕа дии онуттан тон онно баҕар туох буолуо били мин диэним эмиэ баҕарнаһа баара буолуо били бастыҥ үөһэ бастыҥ киһиэхэ завистиям барбыта ону көрө сылдьаннар эмиэ баҕар ордурҕааһын ии диэн эмиэ баара буолуо араас барыта баар буоллаҕа уонна кэнники толкуйдаан көрбүтүм буоллаҕына мин ол сынан хас да тэрилтэҕэ үлэлээбитим үһү уонна инник курдук барабыннар тэрилтэлэрбиттэн дьэ ким эрэ туох эрэ дьиэтэ ким эрэ туохпун эрэ өйдөөбөтө хайдах эрэ дьоннор иин дьиэбит курдук наар дьон буруйдааһыннаах матыыптаах барар эбиппин онон буоллаҕына Дары чэ, тоҕо бухаталана турарый диэн боппуруос кэлбитэ. Ол онтон оннук барбытым, мантан маннык барбытым, миэнэ буолан баран наарайдааннаах барыыр. Онтуйум ол бэйэбэр сытар эбит дигин этэ. Дигинин истиэргэ сааскын һэтэ сылдьар киһи буоллаҕыҥ дии. Ол үлэ опыттаах, билиилээх, көрүүлээх, улахан оҕолордоох ыал ийэтэ буоллаҕыҥ дии. Уонна һэн биир били арыы баар оҕолуу даҕаны майгы буолуо дии түттар хаҥастан баран оттон олордоххутуна олоруоххут ээ ыртаххына аһдьыаххыт ээ диэн курдук оннук эргиллэн көрбөккөтөххө бараахтаар иҥин дии оннук хайдах эрэ били мин буруйум уох ээ буруйдааххыт иин диэбит курдук дьону буруйду хатаан бу хайдах да чэ синник баар эбит онтон били өбүгэлэрбит Ол сынан кии бэйэтин булан истэҕинэ дуу хайдах дуу чэ дьылҕаа ол сынан тиийдэ хамсатар эбитэ. Өйдүөн эрэ баһаалыста бу диэн тобуктатар эбит. Бастаан кыратык оройго охсор. Онтон өйдөмөккүн. Онтон күүскэ оҕус охсор. Онтон олох охсо сатаан баран тобуктатар эбит. били хаамай намыһаххар түһэн хаалаҕын ыарыыгынан даҕаны ол финансовай дабалаһыанньаҕынан үлэтэ оһуох хаалан хаалаҕын дьэ онно толкуй кэлэр эбитэ то маннык хаталана турарый диэн уонна эйиэхэ онно сөптөөх дьоннор кэлэннэр эйиэхэ этэн биэрэллэр эбит наһаа интириэһинэйдик Тэбит көрдүүр киһи көрдөөбүт көмүһэ буолар диэн эбитэ дуу. Аха, баҕар оннук буолуо. Онно буоллаҕына арай өбүгэ күүһэ эйин диэн өйдөбүл баар эбитчи арай. Итэҕэл эйин диэн баар эбит. Уонна ол сылдьаҥҥын били ситиһиилээх дьоннор хикрияттарын иһин билэ сатыыгын иһин. Ону били хата интернет кэлэн диэбиккэ диэри дии, блин подкаст диэннэр бааллар баттаа. Ситиһиилээх дьону дьолох просто утаппыт курдук истэҕин, түүннэри күннэри истэҕин. туох экириэттээхтэр кинилэр тоҕо дьоннор маннык хитиһэллэри ким эрэ хитиспэтий маннык курдук дьаабылан сылдьар мин курдук диэбит курдук да онно ол өбүгэлэрбиттэн кэлбит ол быһыы майгым эбит ити өһүргэнии диэн хомойуу кыраттан да хомойуу игин диэн тоҕо дьиэтэр мин ол ото аһаҕастык кэпсиир буолаам дьэ хайыахпыный Өйдөөн тураммын кэпсиибин. Барытын өйдөөн понятие простить диэн буоллаҕа дии. Кинилэри кимин буоруйдаабаппын. Эбээм миигин наһаа эбээлээх эһээм миэхэ маннык сыһыаннан хаҕыспаҕай этэ. Аны аһаатар ол аҕам бииргэ төрөөбүттэрэ бары биир ыал маннык тэлгэһээн бары биир куучалаһан олордохпут дии. Ону мин астыа балтыларым миин бааллар. Онно буоллаҕына дьэ ол кинилэр бэйэлэрин өйдөбүллэринэн мин холобура ийэм кийиттии кэлбитигэр чэ туораттар ханаа үөскээбит уонна ол туох диэбиттэр отон баар хамыйа буолуо билбэтим гынан баран оннук фактор бааллар этэ били оҕолоргутун хиэннэрбит диэхпит суоҕа иһин диэн ыар хамытта киэр хаҥыр хаҥырсыы диэн буолаҕа ди дьиэһинээҕи аха ол халгына гар оттон улааттаҕым димин Ата дьонум наһаа миин атаахтаталлар, онтон ол эбээлээх эһэм буоллаҕына эбээм холобура миин кытта хаһан да кэпсэппитин да өйдөөбөппүн, саллаабытын да өйдөөбөппүн, то бэйэтин оттон эмиэ оннук киһи буоллаҕа дии, наар үлэлиир олох били үһүйээҥҥэ киирбит үлэһит никогда да буолуо дии хас оҕону кытта хайыһдьыаҕай. Онно буоллаҕына били оҕоҕо били кэһии диэн наһаа үчүгэй батта. Кэһии кэлэр, эбээ кэһии аҕалар, онтон мантан ким эрэ кэһии аҕалар. Онно эйиэхэ тиксэрэ ол балтыларгар тиксэринээҕэр эйиэхэ тиксэрэ быстар быһаҕаһа дии буолар. Аһа уонна биирдэ буоллаҕына олох наһаа үчүгэй балтыларбар оонньуур аҕалла. Билиҥҥинэн санаатахха ойпуон хаамыы бүтэһэгэ диирин курдук оччолорго миэхэ буоллаҕына тиксибэт эмиэ. Мин онно уйа-хайа суох икки күнү быһа таабыппын өйдүүбүн наһаа хомойдоҕум дии эбэтэр хомолтом мунньуллан мунньуллан оннук тахсыбыта тоҕо биэрбитэ буолуоҕар онтон киһиэхэ маннык туох анаа үөскүүрэбит мин куһаҕаммын итэҕэстээхпин дуу били туоратыллар гад кьютионок курдук ол иһин даҕаны буолуо баҕар били үчүгэй буола сатааһын мин эмиэ үчүгэйбин ээ иһитэргитин барын оҕоруом иһин диэбит курдук да оскуолаҕа иһин барыта оннук бастыҥ үөһэ бастыҥ олимпиада буоллун хатыыр хатаабат куонкурус буоллун үлүгэр буоллун барытыгар мин да мин мин да мин онно бастыҥ буола хатаан хыраһыл бөбөҕө барадан иһин курдук та хата билигин онтуйум туһалыыр эбит эмиэ даҕаны Ону били эн тус эн тускар маннык минус кэллэҕинэ эйигин кириитикэлээтэхтэринэ дуу, туох эрэ күрэххэ кыайбатаххына дуу, дьэ ол мэтээлгэ туохха тиксибэтэххинэ дуу, ыарыылаах буолар. Били куһаҕаҥҥын таарыйтараҕын хайдах дуу быһалаах. Ол иһин бот били өһүргэс эс мин оннук буолбатахпын өһүргэн да өһүргэн, хомой да хомой, кыыһыр да кыыһыр, онто сылтаан ол киҥир-хаҥыр оннук маннык балаһыанньалар үөскүүллэр эбит. Ол кып-кыра маннык оҕо сылдьан ылбыт бааһын, били бааһын били хаанынан оҕуолатар курдук буолар эбит. Дууһам бааһа буоллаҕа ыарыыта. Оһорбоккун ону били өйдөөбөккүн оннук аһаҕас бааһын сылдьар. Ону били таарыйтардаҕын аайы били бааһа хахтанан хаанынан оҕуолатан олоҕунньук ытатар-хоҥотор эбит. Аһа, ону өйдүөхпүтүн наада эбит биһиги. Бу тоҕо маннык буоларый диэн. кэмигэр өйдүөхтээх эппит хорохтор буоллаҕына били хомойуох иһин өйдөөбөккө хаалан хаалаллар эбит ол иһин били испит аһаабыт даҕаны били буолал эбитэр оннук же ол аан дойдуну буруйдаан олорон хаалаллар оннук же дьаамаларыгар олорон хаалаллар инди устунан ыарах буолаллар устунан балыһа дьоно буолаллар наар били маннык дьону хаҥара сылдьарын дьоннор бааллар бат да дии олох биле хаастар маннык аха диэбит курдук били оннук туруктаах буолан хаалара эбиппит итини өйдөөбөппүтүттэн оҕо саас оттон олох оҥкула буоллаҕа дии бу киһи бу оҕо сааһын хайдах ааһар даҕаны онно тугу билэҕин көрөҕүн бу оҕо ыппырааһынан тугу ылынара олохпутун оҥорор буоллаҕа дии инньэ төһөлөөх итинник баара буолуой дии бу хитэ ылбатах таптаал эбээттэн эһэттэн да буоллун төрөппүттэртэн да буоллун Бухаҕыс сыһыан, оҕонор аартааһын, сиэннэр аартааһын, Өйүүс аймахха баар буолуохтаах дии итинник туохтар ити ким эрэ улахан оҕолорун ордук күүскэ таптааһын, эти курдук что-то араас быһыы-майгы төһөлөөх баар буолуой дьиҥинэн үгүс дьоҥҥо ардыгар били киһи күлүү иһин курдук кэпсэтэҕин дим табылаучча эбээн миэхэ ордук акалаат биэрэр этэ эниэхэ аҕайаҕы биэрэр этэ эҥин диэн дьигинэн онтон ити түгэҕигэр төһөлөөх элбэх хомолто баара буолуой оҕо үрэҕэр оннук олоҕуран оттон бу дьэ эн эмиэ туххара оҥордоҕо аҕай дьэ уонна тон дьэ итиннэ иһиттэрэн Бу эр киһи дьахтар сыһыаныгар да тохтоон аастахпытына бу ити этэн аһардыҥ диэн куттаммытым диэн дьоммуттаан кэргэммиттэн диэн да эбэтэр буоллаҕына кини көҥүллүө дуо көҥүллээ эмиэ дуо диэн ону тоҕо бу биһиги дьахталлар хас биирдии дьахтар итиннэ бэйэтин истибитэ буолуо дии инникки киирэрбит буолуой көҥүллүүр да көҥүллээбэт дуу диэҥҥэ уонна куттанабын этэрбин эппэппин диэҥҥэ туох диэхэне гына тан аһаҕастык иин үчүгэйдик кэпсэппэккиттээн иһин эмиэт буолуон сөп мунна били этиэттиҥ дии барда оҕо сааспытыттан оҥкулаҥ оһуллар диэн аха хайдах ыалга улааппыккыттан, эн ийэн аҕаҥ эмиэ хайдах сыһыаннаһалларыттан, көрө сылдьаҥҥын оло иҥэринэн улаатаҕын буоллаҕа дии. Онтон мин ийэм эмиэ оннук курдук этэ, били наар аҕаҕыттан ыйытыахпыт, аҕаҕыт билиэҕэ игин диэн. Эбэтэр кини эмиэ подругаларыгар барарыгар эмиэ дьэ били туохтаах хайдах эрэ эмиэ көҥүллүө да көҥүллээмиэ дуу, игин дьиэбит курдуга ол туруга айан барта эйиэхэ эмиэ маннык хаалан хаалар эбит Аһаа, онтон буолайдьаһаныыбын оттон биһиэхэ. Дьиҥэр, оннук айылаах, оннук кытаанах иин киһи буолбатахына обороттааһа, холку киһи ээ. Майгытынан дьон барытын дьикдьиир. Аһаа, ону били эн бэйэн оннук образ көрөр буоллаҕын дии. Оҕо оҕоҕун тугунан хайдах эрэ били аҕаҥ оннугар бэйэн да билбэккинэн оннук эбитэ хайдах эрэнэ бобор хаайар тутуһар деген курдук били кыра даҕаны кини көрүүтэ ол дьэн бэйэн искэр толкуйдаабыккын туоһулуур курдук иин били эмиэ бардын даайын диэн били бэйэтин ыйытар була мээнэ дии хаһан ыйытыаһоһын дии тугунан бараҕын ии хаһан кэлэҕин иинчиирэ да ону били атыннык истэҕин хаһан кэлэ охсоҕунуй бэйэм били уобарастаан хаһан кэлэ эмиэ баран элэҕэрдэй диирим курдук быһылаах оттон оннук буолуон сөп мун атын быһаарыы баара эбитэ дуу суоҕа эбитэ дуу киһи биһи бэйэбит үксүн абааһы оҥорор буоллахпыт дии иитэн таһаарабыт дьиҥинэн оттон барытын дьэ таптаһаан аҕа холбоһор буоллаҕын итис тэҥнээххин кытта итис тэҥ дьоннор буолан кытта биир баҕа санаалаах биир туох эрэ көрүүлээх бэйэ бэйэни сэргээн бу таптаһа холбоһон баран дьэ тоҕо эрэ дьэ уот начаас биһи кини көҥүллүөх оҕоҕа этиэ уохпут чэ оннук маннык арааһынай сикириэттэр оннуктар манныктар бу төһөлөөх дьахтар өйүн санаатын буккуйара буолуой дии итини бидde миэхэ дьөгөм этэн турардаах наһаа үчүгэйдик маннык диэн Эти эмиэ буоларын курдук көстөһөн бараҥҥын дьэ хайыгын булаа дии. Оннук миэхэ кимиэхэ эссе куһаҕанын диэ курдук. Били ким туга өссө куһаҕаный диэ курдук дьэ ырытыһам ону этэбин. Дьэ туох эрэ миэник курдук кэргэттэрбит туһунан иһин кэпситтибитин дьэ миигин ыппат эҥин диэ курдук инник курдук умнан кэпсиппин туга кэпсиппитин гынан бар ити курдук кэпситии буолла. Ону кэпситтибит, онтон кыһым эттэ көр эн былаана дьиэҕэр киирэргэр диирһэм дьиэҕэр ол аата инник туруктаах ааҥҥын арыйан киирэр буоллаҕаҥ дии диэтэ куттанан куттал туругар киирэҥҥин дьэ ол бу үлэҕиттэн кэлэн иһэҥҥин tokkуй баҕа түһэҕин хайдах этэбин тугу хайыыбын дьэ кыыһырыы хөблө оһуоҕа барыма кэлимэ диэҕэ дьэ итинник курут барытын оҥороон уонна итинник туруктаах эн дьиэҥ ааннаһан киирэҕин дии һэм ону эн кэргэнин ол ону анаабакка дьарпылаа диир һэ мунна көссөн баран ол ону били эмиэ ааҕан ылар считывай эттиэн энергияҕын оны бэйэтэ да билбэтинэн кыыран киирэн барар тоҕо диэтэххинэ эн эмиэ оннук энергияны ыыта сылдьаҕын диэн уонна ол туркуттан эн дьаһымыыннан тугу эрэ этэхтигин киниэхэ кэтэмэҕэйдээнэ кэтэҕэйдээнэ дьэ эдэбин ду эппэппин ду эдэбин эппэппин до тута өс саа буолар да ону курдук итинник турукка сылдьаҕын онно ол онтон гынарын барыта били киһини неднедэтэр кини бэйэтэ да билбэтинэн туохха эрэ иитти айха кыыран киирэн барар дин киһи кыырар тохтоһок була дигинен ол баһаанаҕар туох кэлэй да наайкыннарыттан ханна эрэ баран кэлбит киһи диэн тиби санаабыт үксэ оннук те дьүөгэлэрдиин ханна эрэ тэн хоҕуруу баран кэлбит киһи дуу диэн эбэтэр чэ туох эрэ арый чэһин маннык тос курдук хыаналааҕы атыыласпыт киһи дуу диэн курдук буолар дьэ киһи баҕаһынаата эбэтэр чэ туххара үөрэммит киһи дуу билиҥҥи дьахталларга да бу холобур эбии туох эрэ курса тылаһан үөрэммит киһи баҕар туга эрэ арыйан тугар үлэлэтэн көрбүт киһи диэн диэбитэ онтон ордук улахан туох кэлэйди bunu иккардытыгар дьа мунан дэнэн баа буолабыт дьыбытта бэйэбит бэйэбит оҥорон көрө көрө били тута олох били хайдах баҕарар даҕаны эппиэккэ олох өссөҕө буоларган уже бэлэмнэнэн сылдьаҕын диэби курдук эбитэ оннук эбит кыддык Тохпутаан көрдөххө. Оннук буоллаҕа дии. Онтун дьобутуйаара дьэ бу үлэҕиттэн таххан барды. Күһүн анаһатаатар. Дьигинэн туох буоллаҕа дьэ хаама дьэ хынньанан бүтэн дьэ сир астаан оттоон мастаан бүтэн дьэ үлэ тигинэччи хааланыахтаах кэмэ. Эн тыаҕа олороҕун, түөт оҕолооххун, үлэн уух. аҕаҕыт эрэ кэргэниҥ эрэ хамнаһыгар хаалан хааллаххыт дии аны бары улаатан эрэр оҕолор ыарахан этэ ыарахан этэ дьон тугун бэйэҕэр да ыарахан муна тэнээн били аны туран дьон туоҕа тыл эһээ барыта олох утары-утары-утары аны үлэбит туоҕа майгыта эмиэ били дьоҥҥо тахсан кэпсээһин дьону өйдөтө сатаан оччолорго онлайн бизнес иһин диэтэххинэ били туох-уһук хамсык буолуо илик кэм этэ буоллаа дии

диэбит курдук өйдөөбөттөр былаадьа аны булааны киэҥник кэпсии сатыыгын ханна эрэ бараҥҥын кэпсиигин игин болаадьа эмиэ куоракка кэлэҥҥин кэпсиэххин наада презентация оҥоруоххун наада игин ону онно эмиэ барыы кэлии били үлэбиттэн уурайан бараммын Олох манна көһөн кэлбитим куоракка. Дьоммун, оҕолорбун хааллараммын, кэргэммин хааллараммын, оҕолорбун хааллараммын хаһан да биһи дьиэ кэргэмҥэ оннук буолбатах улахан туох буолбута. Дьалкыйыы диэххэ буоллаҕа Аха. Оо, онно олох били дьонум өйдөөбөккөлөр. Ыарахан этэ. гынан баран баҕаһынаа диэн баар хара киргиним өйдөөбүтэ хаама киниэхэ махтанабын туох да биир биэс тыла суох диэбит курдук кэлэммин манна дьиэ снимайдаан квартира снимайдаан үлэбин саҕалаабытым аһа ото бардым да оҥоруохтаахпын дугдуруй да оҕус диэн буолар буоллаа дии итэй алаҕайдаан кэнниттэн табыллыахтаах диэн төһө да табыллыбат буоллаан табыллар оҥоруохтаахпын диэн дьэ туох гынан баар гынан түһэҕин булаа дии аны кредиттэрин быган кэлэн иһэллэр аны бу тэрилтэ бюджет буолбатах стабильнай буолбатах гынан баран дьэ умса түстүм ээ үлэҕэ уонна Кырдьаҕас итиилэнэн киирэн бардым бээ. Итиилээх баайдык үлэлээттим. Таҕыстар таххан истим, таҕыстар таххан истим. Били партнер ийэм кыыһым наһаа үчүгдүк үлэлээбит. Онтон булааны бу үлэҕэ эмиэ арааһынай ыараханы көрсүбүтүм эмиэ. Эмиэ киһини били тургутуу кэлэр баһылаах. Кырдьыктыы эн маны тулуйаҕын доо? Кырдьык эн баҕа санаалааххын дуо? Төһө күүстээх санаалааххыный диэбит курдук. Дьонаа эйэлээхтик үлэлии сылдьыбыт кыыһым кыс кыыспын кытта өйдөспөт балаһыанньа үөскээтэ. Олох баран хааллылар. Ну хата биирдиилээбит эдьиийбинээн эдьиийим эмиэ миин кытта үлэлэспитэ тэҥҥэ. Инньэ гынан кинилиин хаалан кини өйөөн убаан тыыммын халҕаан диэбит курдук да туох Халгыча үлэлиир усулуобуйабын оҥорон биэрбитинэн эдьиийбэр эмиэ улаханын махтанабын. Уонна ол кэмҥэ барыта бииртэн биир умса баран били түһэн иһэҕин, түһэн иһэҕин. Эн аймахтарын оннооҕор били хаамай түгэххэ сылдьар кэмҥэр туох диэн баар дьэ били Үктээн ааһыахтара, өссө күүскэ тэбэн биэриэхтэрэ диэн өссө быһах кэлэн түһүөҕэ көхсүгэр диэн. Били эн көмүскүлэ оһох хаама иһиллэр кэмҥэр дьэ ким туга ханныга көстөн кэлэр эбит. Онно эмиэ соһуйуулар буолбуттара аймахтарын. Бу бэҕэһээ киирэн чаайдыы сылдьар ыалларын. Дьонун буоллаа дьоттун. Оннооҕор аан ол өттүнэн хабыллар дьиэбит курдук балаһыан диэн буолбута. Дьоннор уларыйан хаалаллар эбит. Дьону барытын тулуйдаҕым үһү. Аһаа. Ысырым бэссэрим буолпаҕын хааллаҕа Оннук буолуо. Бу киһиттэн киһи тугу туһаныай дии. Акаары ханна бар бүччүөшэний? акаары диэн буолар буолаа дии оҕолорун быраҕаан кэргэнин быраҕаан дуоһунастан аккаастанаан аккаастанаан өсө утуох эрэ баар духуох дуу үлэ да үлэ буолбатах дуу тугу эрэ эмиэ эккирэтэн пахы бэһи сетевой маркетин диэн тылы иһиттэхпит ньолбар өлөн түһүмтик Ди. Ол ордук былаача. Ана боллаана биһиэнэ сетевой маркетинг элеменнэрэ бааллар эрээри, классическай бизнес эмиэ баар. Чи бизнес туох баар үтүө өрүттэрэ барыта хомулланнар оҥоһуллубут проект хэп. Ону били дьоҥҥо өйдүү таһатыгын булаа дии. Ону өйдөөбөттөртөн эмиэ хайыгын. Чэ, осынан быһата, үөһэттэн тургутук, үөһэлэр бааллар эбитэ. Дьэ, төһө тулуйаҕыный диэн. чахчыйын манна туох чиэб курдук чэ дьиҥ ис кыаххынан туу хитиһиэххиний диэн хитиигэ хитиһэҕин дуһуохту диэн чэ баҕаһынааҕар тиийэҕин дуһуохту диэн харгыс моһол бөҕө а харгыс моһол бөҕө онтон билиҥҥи толкуйбуна санаатахпына таҥара миинэ наадаптыыр эбит кыранан хата бэрэбиэркэлээбит эбит оннооҕор буолуох дьылхаалар бааллар иэдээн хата кыранан били тургутук ааспыт эбиппин онно эмиэ махтанабын бэйэҕин охсон буоллаҕа уонна дьоҥҥун һэргэҕин буолбаккара бу бу бу аха оттон хассыҥыны тымтыктанан көрбүт суох гынан баран бүгүҥҥү турукпунан оннук олох наһаа үчүгэйдик дьигинэтэ били төһөнөн ыараханнара быһаараҥҥын туорааҥҥын саҥа таһымҥа тахсаҕын хоччунан күүһүрэн иһэҕин оччонон эн эрэбилин улаатан иһэр бу ылсыбыт дьыалаҕар бэринииҥ тапталыҥ өссө күүһүрэн иһэр ол кыраадыһа үрдээн иһэр диэги курдук ону билигин наһаа элбэх киһини кытта үлэлэһэбин билигин онлайн буолан били Киэнник ол дэриэбинэҕэ бык иккээн маннык остуоллаахпын. Онно олорон эрийбин буоллаҕа эбэтэр дьыбаан ыһытан эрийиэм курдук да. Дьиэбэр олорон эрэ. Дьиэбэр олорон эрэммин буоллаҕа дьэ. Элбэх киһини кытта алтыһабын уонна араас дьылҕалар барыта бааллар буоллаҕа дьэ. Онно холобур мин бэлэм хоруй бөҕөлөммүппүн эбит. Бииртэн биир түгэҥҥэ оннук диэн өйдөөбүтүм. Ол иһин даҕаны маннык ааспыт эбиппин диэммин. Туох. Ол иһин били ыарахаттартан куттаныахха наада. проблемалары быһаара-быһаара били кыайыылаах таххан иһиэххэ наада из лимона лимонатия бар дии из лимона лимонатия диэн олох наһаа сөптөөхтүк оҥостон баран иһиэххэ наада ол лимонаткын иэһэ аны туран баран истэҕин аайы ол лимонатын минньийэн иһэр наһаа үчүгэй буолан иһэр тоҕо дии тоҕо диэтэр ол били хаардаах хайбытыгар төннүөххэ эрэ иһэр Дьэ сыал-хорук диэн били баҕа санаа диэҥҥэ наставникпыт хайыыр сыал-хорук ситиһэргэ үөрэтэллэр, барытыгар үөрэтэллэр. Манна буоллаҕына эн бизнес купи продай эрэ буолбатах. Сөп? Биир наставникпыт туохха барытыгар үөрэтэр. Аны биир хаппыайканы ылбата. Нэдиэлэҕэ иккитэй биһиэхэ дьэ тренинг диэн ыытар. Ону эн үөрэнээччи балаһыанньатыгар туран эрэҥҥин Оннук балаһыанньаҕа ылынаҥҥын үөрэннэххинэ дьэкини биэрэр элбэх, элбэхэр. Ону буоллаҕына били ыал-сорук туруорунууга диэн кредиттартан тахсыбыт киһитин таҕыстым. Ыал-сорук туруорунаммын таҕыстым. Иэс-күүс сабылынна. Иэс-күүс сабылынна. Аны бэйэм наһаа неорганизованнай киһибин, ылыллаҕас киһибин уоссайынан. Өйүм санаам иһин барда. Били наһаа тахта улааппытым иһин биир биллэ турар. Барыта бэлэмҥэ бэллэрэҥнээн улааттаҕым дии. Эдьиийдэрим убайым миин бартым оҥоруохтара дии иһип. Ол иһин булан били хомуллаҥҥын, хомуллара сатааҥҥын, уурунара сатааҥҥын, дьэ бэйэҕин халайынаҥҥын. Ол кредиттартан таҕыстым. Онтон туран буоллаҕына дьэ баҕа санаа диэҥҥэ кэл. Баҕа санаа путешествие. Аны ол оҕо сырыттахпына, ол били наар туоратыллар курдук санаалаах көйгө өлөнө сырыттаххына, сырыттахпына хаҥаһым Сочига баран кэлбитэ. Баран кэлбитэ уонна барыбытыгар кэһии хаалбыт сэп. Миэхэ тус бэйэбэр миэхэ кэһии хаалбыт. Чэ ол миэхэ улахан тугу эрэ биэрбит эбит олох улахан наһаа үөрбүппүн, астыммыппын. Кып-кырачаан маннык кулуон сүрэх кулут Туяра диэн анал хоруктаах оччолорго аҕуһан хэтте аһыллаахха аҕуһан тоҕус этэ ду хаһан да билетбы кыйкаан деревня оҕотугар олох брост үчүгэй кэһии кэллэ адлер диэн хоруктаах муора ойуулаах чайкалар көтө сылдьаллар пальма ойуулаах оо миэхэ улахан баҕа санаа буолан харахпар хатанан хаалбыт эбит эп ону буоллаҕына иэстэрбиттэн таҕыстым дьэ онно эмиэ улахан били утарылаһыыны ааһаммын Сочига барар буоллум арай кэргэним ровно хаҥачыга хаччы биэрдэ хайдар чабарта арыллан истээп онон билиэт ылан кэбистим ону били кини биэрбит хаччытынан билиэт ылбыт буоламмын иин эрдээх оҕустук иин диэбит буолааччы бардылар Аны барыта билигин онлайн дии. Онно хахалар үлэлииллэр эбиити. Убайбыт Килиим Федоровча кини страницатын көрөммүн дьэ ол кинини кытта хайааммын дьэ туохтаан ситимнээн биэрдэ. Онно баран Viva Tour диэн хаха оҕолоро үлэлиир чаллар Баллаан кинилэр көрсөмнөр эчи булбакка тэммэккэ ол быһыгар үчү баадык эми биир элбэҕи миэхэ биэрбит психолог кыс баар кини эмиэ үчүгэй баадык сүбэлээн амалаан ытта мин бile хаһан даҕаны оҕотоҕун ытчыраах барбап хайдах итчамыны иин диэн тайҕаҕа баран эрэр буоллаххыный диэннээх этэрсэ кыдьык даҕаны диэммин бардым Ол хыл олох тыбыс-тымныы кыһын буолбута, алтыан-алтыан кыраадыс олох турбута. Мин онно сүүрбэ кыраадыска биирдэ баар буола түстүм, муораҕа биирдэ баар буола түстүм. Аны били муора кытыытыгар. Били бэйэн ордук уже хаччылааххын, туохтааххын, ол иһин буоллаҕына төһө да ыарахан сыаналаах буоллар муора кытыытыгар первая линияҕа диэн дьэ олох үөрэн-көтөн олох аҕай сырыттым уонна дьэ ол убай килиим үтүктэннин да прямой эфир бөҕө ыыттым Ол ытаарыттахпына арай биир туох эрэ маннык атын билбэт аккаунум киирэр. Аны бу Москва бириэмэтин батта дии, араадьыса бөҕөтүн түүн буолун, күнүс буолан киирэн кэлэр. Э, холбоннум да киирэн кэлэр. Вот оннук ырыттым, онно Роза Кутер диэн дэриэбинэҕэ э, дэриэбинэҕэ Роза Кутер Нүүдьү Валай. Атын кыбыстыбакка кэпсиим дии хайдах баарынан. Мин роза куутар диэн итинник дойду буолу дьаһанаабат этим. Да оннооҕор һэн туох туох эрэ били роза үүннэрэр туох эрэ дэриэбинэлэрэ быһыылаах, наһаа үчүгэй саат быһыылаах, барыта роза дойду тиийэн баран көрөр буоллум быһыылаах. Тиийбитим хайа биппатта, олимпийскай оонньуулар буолбут сирдэр эбит дии. Ону иһин билбэт эбиппин оннооҕор даже.

Били көрбүт, уруһуйга көрбүт, туохха көрбүт тугум ол илэ көрдүм дьэ. Уонна эмиэ ытаатым онно олорон эрэммин. Барыта олох туох буотах эбит дии. Бу тулуйбутум, бааспытым барыта олох дьиҥнээх эт он туох диэх Мeenэҕэ буолбатах эбит диэн. Үөрүү үрдүк долгуна. Ол быһыыр ол прямой эфир ыытабын. Ол быһыыр ол аккаамым киирэр, билбэт киһим. Онтон арай ол аккааным миэхэ хоруйда. Туох диэтэ? Бу мин үлэбин интириэһиргээбит, продукцияларбын интириэһиргээбитим. Ону буллааны мин олох Эдьиийбин, эдьиийбэр баар. Мин онно аччабын, эдьиийбин кытта билсин диэммин, оттон оннук үлэлээбиппит. Эдьиийбэр ыгытан иһэбин буоллаҕа дии, дьоммун эдьиийбэр ыгытан иһэбин. Иккиэн оннук гынан өйөһөн-убаһан үлэлээбиппит. Ону эдьиийбинээн билсэннэр, хайааннар, истэбин эдьиийбиттэн истэбин. Туора улахан проблемалаахтар үһү, онтуойдара үчүгэй буолбут үһү диэн. Аа, сөп диэн. Билбэт дьонум. Онтон туран дьэ, онтуйан былаана куһаҕан ыарыыны ыарыыттан таххабыттар эбит ону били үһү таамак курдук истэбин эп ээ эп аата үчүгэйин эрэ диэн онтон дьэ билсэн киирэн бардыбыт аны ол дьоммун кытта уонна манна куоракка кэлэннэр презентацияҕа кэлэннэр кэпсээтилэр историяларын олохнаа улахан ыарыыттан босхоломмуттар эмиэ улууска олорор дьоннор элбэх оҕолоох дьоннор эмиэ бэйэбит курдук босхоломмуттар ону москва быраастара кытта эбигэр кэппиттэр ытыс таһынан эҕэрдэлээн ыыппыттар эбит ону дьэ иһиттим дьиҥнээхтии өйдөөн өйдөөн куппунай үрбүнэн алынаммын уонна наһаа долгуйдум Өссө эбиитин дьонум махтананнар дьиэлэригэр ыҥырдылар уонна өссө үчүгэйдик бардын кэпсээтилэр уонна такаар турдахпына ол эр киһи кэллэ уонна кууһан ылла уонна махтанна Ой, онно олох. Онто сата били эрэбилин өссө били тыһынчанан бырыһыанынан үрдээн иһэр диир курдук. Уонна дьон махталын ылар диэн баар эбит үрдүк дьол. Хайа даҕаны ол били улахан дохуокка сырыттаргын даҕаны эн хаһан даҕаны үйэҕэр көрбөтөх билбэтэх дьондорун кэлэн инник махтаннахтарына махтал хуруйан да ыыттахтарына дьиҥнээх дьол амтана диэн ол эбит диэххэ дьэ дьол амтана диэн буолар былаа дии онтон мин наһаа кынаттанабын наһаа ол иһин дьол туһугар олоробун дии саныыбын билигин барыта оннук ис хоһоон оннук устуна биһи хамаандабыт үлэтэ миссият оннук дьоҥҥо түүнү тарҕатыы диэн маннык баар диэн дьоҥҥо этэбит кэпсиибит оннуттан дьоннор бэйэлэрэ хайдах өйдүүллэринэн буоллааччы ким эрэ өйдөөбөт ким эрэ батааннык өйдүүр ким эрэ тута өйдүүр таамнаах дьоннор тута өйдүүллэр эбит диэн мин оттон билиэн саналыбын уонна бу дьоннор холобура миэхэ оттук кинилэр эрэ буолбатах махтанар дьон элбэх уонна ол дьонум билигин миэхэ партнер буоланнар ыкса үлэлэһэ сылдьаллар уонна отон били олохторун номнуй көрөнү истэ билэ сылдьар буоллаам дьэ доҕотторум курдук буоллахтара дии билин оччолорго иһиэниин диэн оһуох этэ билигин буоллаҕына иһиэннээхтэригин уонна наһаа үөрэбин холобура бу арай кинилэр да үөрэллэр мин да бэйэм толкуйдаан көрөбүн холобура бу академияны булсаннар тыыннаах хаалан диэн тыыннаах хаалан сиэн тапталын билэр сылдьар диэн өй-санаа уларыйан, олох хаачыстыбата эмиэ тупсар буоллаҕа дии. Оннук аа. Кэҥээннэр, бэйэлэрэ аҥардас бу холобур эмкэ тоһом-томко эрэ хоҥноммокко эмиэ тун эн ураты кырдык эйгэҕэр кэлэллэр буоллаҕа дии. Ол онно иһиттэрэн кинилэр тугу эрэ ылаллар, бу иһииллэр, эмтэнэллэр, томтоноллор уонна оттон ол куттара кинилэри өрө таһааран чөл турукка киирэр буоллахта ол онно эн сылаас сырдык эйгэн наһаа элбэх баар буолуохтаах бу аҥардас туохха эрэ буолбатах бородуксуйаҕа эрэ буолбатах диэханыбын Оны динне хеттерен буоттун түмүктүүр чааспытыгар кэллибитти бутта. Антон бу дигине маннык хаха киһите хаха талан ха тух ыарахан диэххаччы. Оны киһи маннык ирэ хоро кэпсээн киирэн барара бириэминен хаалар. Аны хорохчоннор этэллэр бу холобур биирии тоҕо кылгас буотаҕай дииллэр эбэтэр тоҕо уһун буотаҕай дииллэр наха хатыла бэйэтэ маннык наха уусуран дибут тэнниканан киһи ирэрэ даҕаны тыымпаҥ даҕаны тыымбыр да бытаан буолан онтон маннык арыый даҕаны уһун оос буолаллар ононну бу түмүктүүр чааһыгар ити туохха тохтоон аахыахпын баҕарамын мин бу тыа иһигэр да олорон киһи эбии дохуоттаныан сөп диэн. Холор бэйэ тыа иһэ диэтэхпитинэ тугу токкуйдубуту үксүгэр дьоммутугар да тугу үбэлиибитиччэ тыы билигин тыа хаһаайыстыбатыгар наһаа элбэх хаччы куталлар дьиибитти поддержкалыыллар үлэлээҥэ үлэлээбэккэҕит тип курдук хаҥарсыылар дьоҥҥо үскэ бааллара буолуо дьэ эбэтэр буоллаҕына оҕуруотта олордуҥ ээ

түһэриҥ эмиэ оччото биһирэммэт. Киһи кыбыстара ханна барыай, таххан эмиэ оттон бу куоракка курдук дэлэччи хоточчу сүүрэн көтөн дьарыктанан, холобурча араас бу кэрэ бэйэни кэрэ оҥостууга да буоллун, бу спортка да үлүһүйэн киирэн барарга эмиэ хааччах курдук чобо дьахтарбыт хайдах эрэ буолбут диэн хаҥа-иҥэ даана киҥир-хаҥыр хаҥырсыы да тахсара үгүс. Инньэ гынан тобу дьиэ иһигэр олорон эрэ тугу гыныан сөбүй дьахтар? тыа иһигэр ордукта. Бу холобур бу курдук араас эмиэ тон компаниялары кытары хитэрсэн, хоторсон, бэйэни булан онно үлэлээн, аны бу билиҥҥи интернет үйэтигэр куйаар ситимэ буһайдан аҕай турар кэмигэр төһө баҕар киһи бу атын дьону кытары билсэн, көрсөн, бу бэйэҥ бородуксуйаҕын тарҕатан, ырытыһан, бэйэ-бэйэни олус ууһунан ыҥырсан, киирэн-тахсан, ол түмүгэр хиэттэнэн үктэнэн хаччаланаан ты дьиэ уот барыта тупсар буоллаҕа дии самое главное оттон бу аныгы киһиэхэ эмиэ бу иэстэн-күстэн тахсыы диэн наһаа даҕаны оттон биир улахан туохчи ыарыы диэххэ дуу хайдах туо бу кирэдьиит иэс-үөһэ иэс сиҥин диэн ити оттон итинтэн таххан барыы биир бу суолун, сырдык суолун батыһаан, тобулан, ылаҥҥын оттон-буоттан бүгүҥҥү күҥҥэ тупсан, сайдан, үүнэн, кэлэн олорор буоллаҕыҥ дии. Онон тутуйаара бу эн үтүө холобуруҥ. Эн-бу бэйэҥ бааргынан сылдьарыҥ, айарыҥ-тутарыҥ бэйэҕэр наһаа күүскэ эрэммитиҥ, бэйэҕин убаастаан, таптаан, харыстаан Таан, иччэ кэлэҥҥин, бу эн суоһуҥ өссө даҕаны сыдьаайыа дии саныыбын, эн аатыҥ өссө даҕаны дуораһыйыа, бу баар олох даҕаны олоҥхоҕо эмиэ эргиллэн кэлээһин баар буолуо, бырайыактан бырайыактар төрөннүөхтэрэ, таҥхыахтара. Оннуттан бу эн үтүө холобургун истэннэр элбэх элбэх дьахтар тыа иһирин ийэлэрэ, эдьиийдэрэ, кыргыттара, харахтара умайан, үөрэн-көтөн, хэгэйэн, туох эрэ хабыс саҥаһына утаҕын истэннэр эйиэхэ даҕаны бээҕэр сибээскэтэх кыахтара, билсиэхтэрэ көрсүөхтэрэ, хайаан да манна наһаа элбэх комментарий баар буолуо дии саныыбын. Оннуттан хубу курдук туппуккун тутаҥҥын, ылбыккын ылсаҥҥын, хандаараан, үөрэн-көтөн, хэгэйэн, наһаа үчүгэйдик маннык олох уолун устун, устан баран иһэргэр, дьиэ кэргэниҥ дьоллоох, оргулаах буоларыгар баҕарабын. Махтанабын олох иһим кычыкаанда лаппа махта үчүгэй кэпсэтии буолла биири этиэхпин сөптө киһи таҥара эйигин таптыыр биир таҥара оҕолор буоллахпыт дии таҥара биһигини наһаа таптыыр эбит уонна эн иннигэр баһаалыста бу баар бу баар маннык уол баар маннык эмиэ баар диэн эйиэхэ маннык бэлэх баҕа ыытар эбит ону биһиги бүөлэни сылдьар буоламмыт көрбөт эбиппит олох наар кыһалҕаны эрэ толкуйдаан наар хараҥар өттүгэр хайдара сылдьар курдук ыарахан өттүгэр наар сылдьар курдук эбиппит ону сырдык баар үүнээйи курдук үүнээйи туохха тардыһар тардыһардыкка ол курдук сырдыкка бука бара тардыһан иһиэххэйин Оннук олох бэлэхтэриттэн сомсуохха, өй-сүрэх мөккүөрүгэр сүрэҕи талаан, өйүнэн халайтаран олоҕу олорукка.